ئایا زەوی تەختەیان گۆییە هە لە سەتای دروستبوونیەوە مرۆڤ بەردەوام بیرو بۆ چوون و ڕای جیاوازی هەبووە سەبارەت بە زەوی و ئاسمانەکان بە ئێستایشەوە ئەو بۆ چوونە جیاوازانە بەردەوامیان هەیە یەکێک لەو بۆ چوونانی کە لەم کاتەدا زۆر بڵاوبتەوە کەسانێکی زۆر باوەڕیان پێی هەیە بردۆزی زەوی تەختە ئایا بیردۆزی زەوی تەخت چییە؟ ئەم بیردۆزە چۆن سەری هەڵداوە؟ ئەو بەڵگانە چین کە پاڵپشتی ئەم بیردۆزە دەکات و ئایا زانایانی ئیسلام چی دەڵن لەسەر ئەم بابەتە؟ هەموو ئەمانە و زیاتریش لەم زنجیرەیەدا باس دەکەین. بۆ بینینی تەواوی بابەتەکان سەبسکرایبی چەناڵی بیزانە بکەن و بۆ پشگیریمان لایک و کۆمنت بکەن. زەوی تەخت چەمکێکی کۆن و پوچڵکراوی زانستیە سەبارەت بە شێوەی زەوی وەک تەختە یان دیسک لە سەدەی شەشەمی پێشزین فیزاگۆرس بیردۆزی زەوی گۆشەی داهێنا بەڵام هەر لەو سەردەمەدا سوقاتیەکان بڕوایان بە بیردۆزی زەوی تەخت بوو و لە سەدەی چوارەمی پێشزیندا ئەفڵاتوون پشگیری بیردۆزەکەی ڤیزاگۆرسی کرد و ئەرستۆی خوێنکاری بەڵگەی بەهێزی بۆ بردۆزی زەوی گۆشەی دانا ئەم بیردۆزە بەردەوام بوو لە ناو کۆمەلگا ئەوروپیەکاندا تاوەکو سەردەمی سەتای کەنیسەی مەسیحی پرۆتستانتەکان لە سەدەی حەڤدەدا بیردۆزی زەوی تەختیان دروست کرد بۆ ئەوەی دژی فێرکاریەکانی کاسۆلیکیەکان بوەستنەوە. لە سەردەمی مۆدێرندا بیردۆزی زەوی تەخت لەلایەن نووسەر ئینگلیزی سامیۆل ڕۆبەت هامەوە سەرچاوی گرتووە لە ساڵی 1940 لە ساڵی 1990 ئالیزا بزبلۆند کۆمەڵی جیهانی زیتێتینکی دامەزران و لەسەر بنەمایان بدۆزە سامیۆل شنتن لە ساڵی 1956 کۆمەڵی نێودەوڵەتی زەوی تەختی دامەزران کە زیاتر بە کۆمەڵی زەوی تەخت ناسراوە بووە شوێنگرەوەی کۆمەڵی جیهانی زیتێتیک. بیردۆزی زەوی تەخت دەڵێت کە مرۆڤایەتی لەسەر دیزگێک دەژی، جەمسەری باکوور لە ناوەڕاستیدایە کە تۆپەڵەیەکی سەهۆڵینە و بەرزییەکەی چل و شەش کیلۆمەترە و بە جەمسەری باشووریش دەورە دراوە. لەم بیردۆزەدا خۆر و مانگ هەر یەکەیان پەنجا و یەک کیلۆمەتر تیرەیانە و بەردەوام بە شێوەیەکی بازنەیی لە ئاسمانی زەوی دەسووڕێنەوە. ئایا ئاینی ئیسلام لەم بارەیەوە چی دەڵێت؟ لەسەر ئەم بابەتە زانایان بوون بە دوو بەشەوە، بەشێکیان پشگیری بردۆزی زەوی تەخت دەکەن و بەشەکەی تریان پشگیری زەوی گۆیی دەکەن و هەردوو لایشیان بە بەڵگەی قورآان قسەکانیان دەسەلمێنن ئەو زانایانەی کە پشگیری زەوی تەخت دەکەن ئەم ئاەتانە بە بەڵگە دێنەوە وای گەورە لە سوورەتی زومەردا دەفەرمێت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

خوای گەورە لەم ئایەتەدا باس لەوە دەکات کە شەو و ڕۆژ بە دوای یەکدایەن بە شێوەیەکی بازنەیی واتە بە ئەمری خوای گەورە کردارەکە جێبەجێ دەبێت نەوەک بەهۆی سوڕانەوەی زەوی وەخوای گەورە لە سوڕەتی شەمسدا دەفەرمێت بسم اللە الرحمن الرحیم

زانایان دەڵێن خوای گەورە لێرەدا ئەومان بۆ ڕوون دەکاتەوە کە سوێن دەخوات بە خۆر و ئەو ڕووناکیەی کە هەیەتی خوای گەورە کردارێک دەداتە پاڵ خۆر کە ڕووناکیەکەیەتی واتا خۆر ئیشی ڕووناکردنەوەیە و سوێن دەخوات بە مانگ و کردارێکیش دەخاتە پاڵ ئەو کە هەڵهاتنیەتی بە دوای خۆردا و دوای ئەو کردارێکیش دەداتە پاڵ شەو کە داپۆشین و تاریکردنی جیهانە و کرداریش دەداتە پاڵ ڕۆژ کە هەموو شتەکان ڕووناک دەکاتەوە و دوای ئەمانە ئینجا سوێن بە ئاسمان دەخوات و بەو کەسەیشی کە بنیاتی ناوە بەڵام هیچ کردارێک ناداتە پاڵ ئاسمانەکان و بە هەمان شێوە سوێن بە زەویش دەخوات و بەو کەسێش کە تەختی کردووە ئەمیش بە هەمان شێوە هیچ کردارێکی ناداتە پاڵ بۆیە لە ڕوانگەی ئەم شێوە تەفسیرکردنەوە زانایان بڕوایان وایە کە ئاسمان و زەوی ناجوڵن

بۆ بەشەکەی تری زانایان کە پشگیری زەوی گۆیی دەکەن بە هەمان شێوە کۆمەڵێک بەڵگەی تر دەهێننەوە و هەندێک لەو بەڵگانە هەمان ئەو ئاەتانەی پێشوون بەڵام بە شێوەیەکی جیاواز تەفسیری دەکەن یەکێک لەو ئاەتانەی کە ئەمانیش بە بەڵگە دەهێنەوە بەڵام تەفسیری جیاوازی بۆ دەکەن ئاەتی پێنجی سوورەتی زومەرە أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

زانایان بۆ ئەمەیان دەڵێن کە خوای گەورە لێرەدا دەفەرمێ ڕاماخستووە مەبەستی لەوە نییە کە زەوی تەخت بێت لە کاتێکدا زەوی تیرەکەی 12642 کیلومترە و ڕووبەرەکەی بە تەواوەتی واتا بە زەریاکانیشەوە 510 میلیۆن کیلومتر دووجایە بۆیە ئەم فراوانیە وای کردووە کە لە بەرچاوماندا تەخت دەربکەوێت و لە کاتێکدا ئەگەر زۆر لەو قەبارەیش بچووکتر بێت هێشتا دەتوانرێت شتی لەسەردا ڕابخرێت و هەر بە هەمان شێوە دەردەکەوێت

هێلکەییە، واتا بە شتێک دەوترێت دەحا کە هێلکەیی بێت. ئەمانە زۆرێک لەو بەڵگانە بوون کە خی گەورە لە قورآاندا باسی کردووە بەڵام زانایانی ئاین ئیسلام بەو دووشێوەی کە باسمان کرد لێکدانەوەیان بۆ کردووە.